א גמח קומט מיר פריער זאגן איך האב אזוי הנאה געהאט בכלל נישט וועגן די נאמען עס איז שוין אביסל פריוואט אבער די מעשה וואלט געווען בעסער מיטן נאמען ער זאגט מיר עס איז געווען א מופת פון רעדן איך ווייס נישט איך האב געהערט עפעס די שיעור ער רעדט ביים שיעור עפעס וועגן א פרשה מיט א קאכצעך וועגן א גט די ווייסט איך בין געגאנגען פרעגן נאך די שיעור זיך אויב די האסט נישט געוואוסט. איך צייג אים אן וואס טאקע ווייס איך מיין אז די מעמד איז איינער וואס האט אפאר חדשים צוריק געפירט די געפירט די מידיע ער האט נישט געוויסט פון פון גארנישט נאכן שיעור געגאנגען פרעגן איינעם איז דא עפעס אוי דאס איז א מופת פון רעדן דאס איז א מופת פון רעדן א מענטש וואס איז איינגעטינקען.

איך האב מורא בעצם איז ער נישט אויף גראפס ער זאגט זיך עס אליינס בעצם איז ער נישט קיין חדר יונגל מיט סטערס אזוי ווי די בחור די בחור יענע בחור ער האט נאר סטערס די וויכטיגע סטערס און צוגעמאכט יא צוויי חדשים ווייס נישט ווען צוגעמאכט צו צו שנה רבה דרשה ערגעץ טאג געמאכט ווערט א חיים טובים זיצט אינדערהיים מיט די ווייב. די קאפ איז אינדערהיים, מען פארברענגט אינדערהיים און מען שמועסט און מען הערט אויס איינער דעם צווייטן. דער גוף קומט אהיים אבער דער קאפ איז נישט דא. דו ווייסט דאס נישט. וועסטו אראפגיין פון, איך גיי יעצט זאגן אז ס'געווען עפעס אזא זאך אז, וויאזוי הייסט עס געהייסן די מאוומענט פון סוכות? ס'איז א מאוומענט פון מענטשן אז סוכות, א גאנץ סוכות נוצט מען נישט די פאון, גאנץ חול המועד, מען גייט נישט אריין מיט טעלעפאן, פעמילי טיים. נו, פרוביר עס אויס אראפצוגיין פון דעם, באמת, געווענדיג, דארף נישט קיין איין גרופ, מען דארף נישט קיין פעמילי גרופ, וואס פעמילי גרופ? יאפ די גייסט אן פון די פעמילי גרופ צוברעכסט די משפחה, איך צוברעך די משפחה, ווער די משפחה? אויך איך אויסלערנען א טיפע טיפע זאך, איך גוט אויס איך האף עטס פארשטיין. ווען איז א מענטש בארעכטיגט אנהייבן טראכטן וואס פאר אים איז גוט אין לעבן און אויפהערן צו קוקן אויף זיין משפחה? ביי וויפיל יאר דיין טאטע פרעגט זיין משפחה, זיינע געברידערס און געשוועסטער ווען צו מאכן א חנוכה מסיבה? פרעג דיך, פארוואס נישט? ווייל ער האט שוין אייניקלעך? פון ווען איז געווארן אין דיין קאפ אז מיין טאטעס משפחה איז פון מיין טאטע מיט די קינדער אזוי ארום? פארוואס זאגסטו נישט אז גייט צוריק ארויף נאך א דור, דיין זיידע מיט דיין טאטע מיט אלע זיינע ברידער, דאס איז די משפחה. וואס הייסט משפחה? משפחה איז איך און מיין ווייב מיט מיינע קינדער. און מיין זון האט חתונה געהאט מיט א נייע משפחה, ער מיט זיין ווייב מיט זיינע קינדער, דאס איז זיין משפחה. ער דארף נישט מאכן קיין גרופ וואס זיי טרעפן זיך יעדן טאג אינדערהיים. ס'פעלט נישט אויס. יעצט ער'ט אנהייבן חתונה צו מאכן קינדער איז יעדער קינד וועט זיך מאכן א חנוכה מסיבה, שוין, קענסט אפלאזן דעם טעלעפאן, עס איז ענג, עס קען אריין אביסל התבודדות, און רעדן צום אייבערשטן, כפרה איך אליינס בעט דעם אייבערשטן, הייליגער באשעפער העלף מיר, איך קען האבן א קאפ, איך קען האבן א מח, נישט זיין איינגעטינקען אין נארישקייט,